श्रोता बंधु निक निक मैथिली में प्रचार सुनवाक लेल हमर मैथिली प्रचार यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी आ वीडियो लाइक करके घंटी जरूर बजाएं आइब गेल आइब गेल बर्फक गाड़ी आइब गेल आबू भाई लोग यहाँ से तीन रुपए में बर्फ कीन के खाई आ गर्मी से राहत पाई आई माता बहन गाड़ी पर मात्र तीन रुपए वाला बर्फ उपलब्ध हवे आई खरीद के ले जाए दुनिया में सबसे बड़ा माँ के प्यारिया तीन रुपए में बर्फ तीन रुपए में बर्फ तीन रुपए में बर्फ आओ बर्फ कीन कर ल जाओ मात्र तीन रुपए में आओ भाई लोग आओ माता बहन आओ छोट छोट बच्चा लोग गाड़ी लगे आओ तीन रुपया वाला बर्फ कीनो माई के प्यार बिना सही ठंडा ठंडा बर्फ ठंडा ठंडा बर्फ कीन कल जाओ गर्मी के दूर भगाओ आ गर्मी से राहत पाओ सुना संसार यो भाई जी दूर सकी देख रहल छी आइव जाओ गाड़ी लगे आ ठंडा ठंडा बर्फ खाए के आनंद लिए गाड़ी स तीन रुपया वाला बर्फ खा के अपन मन के शांत करो माई के प्यार बिना छै आबू बर्फ कीनो तीन रुपए में बर्फ लियो बर्फ लियो दीदी बहन बर्फ लियो एकदम ठंडा ठंडा बर्फ कीनो तीन रुपए में तीन रुपए में तीन रुपए में माई के ममता बिना छै जग अनहार यौ पैसा स अनाज स बर्फ आबू कीन के ल जाओ देखे लेल पाए नहीं लागत खरीदवई तब पाए लागत आबू गर्मी में ठंडी के मजा लियो ठंडा वाला बढ़िया बर्फ तीन रूपा वाला खरीद के ल जाओ दुनिया में सबसे बड़ा बढ़िया वाला बर्फ मात्र तीन रुपए में कीनो गाड़ी अपने लेल बढ़िया मीठा आ ठंडा ठंडा बर्फ लके आइव गेल आम्हा के गांव में माई के प्यारे आबू गाड़ी के पास आबू मात्र तीन रुपए में बढ़िया वाला बर्फ की माई के प्यार बिना छै सुना संसार आबू बाबू भैया लोग सब ठंडा ठंडा बढ़िया देशी वाला बर्फ किनो हमरा ई प्रचार गड़ी पर तीन रूपा वाला बर्फ उपलब्ध छै आबू तीन रूपा वाला बर्फ खरीद के घर ले जाओ आ बौआ नुनु खातिर से होने ने जाओ माता बहिन बर्फ एकदम बढ़िया छे बढ़िया स्वाद वाला छे एकदम ठंडा वाला छे आबू गाड़ी के पास आबू तीन रूपा वाला बर्फ खरीद के ल जाओ तीन रुपए में बर्फ तीन रुपए में बर्फ तीन रुपए में बर्फ आओ बर्फ कीन कर ल जाओ मात्र तीन रुपए में आओ भाई लोग आओ माता बहन आओ छोट छोट बच्चा लोग गाड़ी लगे आओ तीन रुपया वाला बर्फ की भाई जी दूर सकी देख रहल छी आई जाओ गाड़ी लगे आ ठंडा ठंडा बर्फ खाए के आनंद लिए गाड़ी से तीन रुपया वाला बर्फ खा के अपन मन के शांत करो आबू बर्फ कीनू तीन रुपए में बर्फ लियो बर्फ लियो दीदी बहन बर्फ लियो एकदम ठंडा ठंडा बर्फ कीनू तीन रुपए में तीन रुपए में तीन रुपए में पैसा स अनाज स बर्फ आबू कीन के ल जाओ देखे लेल पाए नहीं लागत खरीदवई तब पाए लागत आबू गर्मी में ठंडी के मजा लियो ठंडा वाला बढ़िया बर्फ तीन रूपा वाला खरीद के ले जाओ बढ़िया वाला बर्फ मात्र तीन रुपए में कीनो गाड़ी अपने लेल बढ़िया मीठा आ ठंडा ठंडा बर्फ लके आइव गेल आम्हा के गांव में आबू गाड़ी के पास आबू मात्र तीन रुपए में बढ़िया वाला बर्फ कीनो आबू बाबू भैया लोग सब ठंडा ठंडा बढ़िया देशी वाला बर्फ किनो हमरा ई प्रचार गड़ी पर तीन रूपा वाला बर्फ उपलब्ध छै आबू तीन रूपा वाला बर्फ खरीद के घर ल जाओ आ बौआ नुनु खातिर से होने ने जाओ माता बहिन बर्फ एकदम बढ़िया छै बढ़िया स्वाद वाला छै एकदम ठंडा वाला छै आबू गाड़ी के पास आबू तीन रूपा वाला बर्फ खरीद के ले जाओ